नमस्कार बच्चा सब अहाँ सब केहन छी हम आशा करब जे भगवान कृपासँ अहाँ सब ठीके हैब तऽ चलू आइ हम अहाँ सबक लेल लऽ कऽ एक बेर फेरसँ उपस्थित छी क्लास दसमा वर्गक मैथिली जे कि बिहार बोर्डसँ सम्बन्धित अछि एहि चैप्टरके शीर्षक अछि कर्मवीर जकर लेखक छै देखियौ दीनानाथ पाठक बन्धु

आब बेसी समय बर्बाद नहि करै छी सीधे आबि जाइ छी अपना टॉपिक पर तऽ आइ के जे पहिलका प्रश्न अछि से की अछि देखियौ दीनानाथ पाठक बंधु के जन्म कहिया भेल छलै ने तऽ दीनानाथ पाठक बंधु के जे जन्म छलनि से उन्नैस सौ अट्ठाइस ईस्वी मे भेल छलनि कहिया भेल छलनि उन्नैस सौ अट्ठाइस ईस्वी मे एहि प्रश्नक उत्तर जे छै की भऽ जायत ए भऽ जायत नहि हमरा चारि टा ऑप्शन जाएके चाही लेकिन चलू डायरेक्टे आंसर बता देलहुँ तकर उत्तर की हो जायत अहाँके ए भऽ जायत उन्नैस सए अट्ठाइस ईस्वीमे चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै दीनानाथ पाठक बंधुके जन्म कोन गाममे भेल छल मधुबनी गाममे पुनही गाम जे बेगूसराय जिलामे अछि कि दरभंगामे कि सुपौलमे तकर उत्तर बी भऽ जायत मतलब पुनही गाम जे बेगूसराय जिलामे स्थित अछि तऽ चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कि दीनानाथ पाठक बन्धु कोन रूपमे प्रसिद्ध छथि उपन्यासकारके रूपमे नाटककारके रूपमे कि मैथिल मैथिलीक प्रसिद्ध कविके रूपमे कि पत्रकारके रूपमे तऽ देखियौ दीनानाथ पाठक बन्धु जे छै मैथिलीक प्रसिद्ध कविके रूपमे जे छै प्रसिद्ध अछि ताहि दुआरे एहि प्रश्नक जे उत्तर हैत से सी भऽ जायत नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै दीनानाथ पाठक बन्धु कोन पेशासँ जुड़ल छलाह डॉक्टर छलाह अभियंता छलाह माध्यमिक विद्यालयक शिक्षक छलाह कि वकील छलाह एकर उत्तर की हो जायत अहाँके माध्यमक मतलब माध्यमिक विद्यालयक शिक्षक छलाह नहि एकर उत्तर जे छै अहाँके सी भऽ जायत चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ जे शिक्षकक रूपमे दीनानाथ पाठक बन्धुके की विशेषता छलनि तऽ कठोर स्वभाव छल अत्यन्त लोकप्रिय छल राजनीतिक रुचिवला छलए कि वैज्ञानिक सोचवला छलए ने एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके अत्यन्त लोकप्रियवला छलए नहि चलू एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न अछि कि दीनानाथ पाठक बन्धु कोन महाकाव्यक रचना कयलनि की उत्तर है देखियौ शकुन्तला चाणक्य स्वदेश भारती की कुरुक्षेत्र एकर उत्तर भऽ जायत अहाँके चाणक्य नहि कोन महाकाव्यक रचना कयलनि तऽ की भए जायत एकर उत्तर तऽ एकर उत्तर जे छै चाणक्य भऽ जायत चलू आब एहिसँ अगिला प्रश्न देखब अपना लोकनि दीनानाथ पाठक बंधुके निधन कहिया भेलनि देखिए उन्नैस सए पचास ईस्वीमे भेलनि उन्नैस सए बासठ ईस्वीमे भेलनि उन्नैस सए बहत्तर ईस्वीमे कि उन्नैस सए बिरासी ईस्वीमे एकर उत्तर अहाँके बी भऽ जायत मतलब उन्नैस सए बासठ ईस्वीमे जे छलै दीनानाथ पाठक बंधुजीके निधन भऽ गेल छलै

कहै छै कर्मवीर शब्दसँ की विशेषता झलकैत अछि देखियौ आलस्य झलकैत अछि कि सक्रियता संघर्षशीलता आ काजमे विश्वास कि भय मनोरञ्जन एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके बी भऽ जायत अहूँ सब जे छै कर्मवीर बनू नहि कर्मवीर बनू कर्मवीर कर्मके प्रति निष्ठा निभाउ अहाँसभ विद्यार्थी छी तऽ मोन लगा कऽ पढ़ू इएह अहाँके कर्म अछि इएह अहाँके धर्म अछि ई नहि कि मोबाइल हाथमे मतलब हम देखलहुँ हन बच्चा सब सुति कऽ उठत ने एकेटा बात सोचत आइ जे छै भरि दिन पढ़बै भरि दिन खूब मोन लगा कऽ नहि पढ़ैयो लए बैठत लेकिन कहत कि जे एगो रील्स देख कऽ पढ़ब बादमे

नहि पक्का लेकिन काल्हि पक्का नहि फेर छपरेवला घर भऽ जाइत अछि ताहि दुआरे अपन मनके कंट्रोल करू एकदम अगर मनके जीत लेब दुनियामे कुछो कऽ सकै छी ताहि दुआरे कर्मवीर बनू कर्मवीर जे अहाँके कर्तव्य अछि नहि चाहे सरकारी नौकरी हैत नहि हैत ओ अलग बात अछि नीक लोक बनू कर्मवीर बनू कर्मवीर अपन कर्मके प्रति निष्ठा अपना मनमे आनू नहि ओहिसँ पैघ काम आओर किछो एहि दुनिआँमे नहि होइत अछि तऽ चलू एहिसँ अगिला प्रश्न पर अपना लोकनि जे छै चलब एहिसँ अगिला प्रश्न की छै से देखियौ कहै छै प्रस्तुत अंशमे कोन व्यक्ति विशेषक गुणक वर्णन कयल गेल अछि आलसी व्यक्तिके वर्णन कयल गेल अछि कर्मवीर व्यक्तिके कलाकारके कि व्यापारीके एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके बी भऽ जायत मतलब कर्मवीर व्यक्तिके वर्णन कयल गेल अछि एहिसँ अगिला प्रश्न देखियौ एहिसँ अगिला प्रश्न की अछि एहि काव्य अंशमे कोन नहि भावना पर विशेष जोर देल गेल अछि तऽ हास्य पर नहि करुणा पर राष्ट्रभक्ति पर प्रेम पर एकर उत्तर की हो जायत अहाँके राष्ट्रभक्ति पर की उत्तर भऽ जायत राष्ट्रभक्ति पर विशेष ध्यान देल गेल अछि तऽ चलू आब अपना लोकनि देखब अभ्यास प्रश्न और ओकर उत्तर नहि अभ्यास प्रश्न और उसके उत्तर मतलब हिंदी में लिखल अछि हम बाजि रहल मैथिलीमे ठीक तऽ पहिल क्वेश्चन अछि देखियौ कर्मवीर के रचयिता के छै तऽ सबमे ई लेखके वाला नाम होइत अछि पढ़लहुँ ने मतलब शुरूमे बुद्धनाथ मिश्र हैत उदय चंद्र झा विनोद हैत दीनानाथ पाठक बंधु हैत कि सुकांत सोम हैत तकर उत्तर जे हैत से अहाँ सब कमेंट बॉक्समे लिखू एकटा प्रश्न अहूँ सब बनाउ है ने चलू अगिला प्रश्न देखियौ कहै छै दीना दीनानाथ पाठक बंधुक रचना की छनि की छनि देखियौ वंदना हाथ कर्मवीर की रौदी अछि तकर उत्तर की हो जायत पते अछि कर्मवीर हो जायत तकर उत्तर मतलब ग भऽ जायत नहि अगिला प्रश्न देखियौ रिक्त स्थानक पूर्ति करू की कहै छै तऽ रिक्त स्थानक पूर्ति करू की कहै छै कर्मवीर निश्चित

की तर भऽ जायत की कहै छै देखियौ मृत लोकसँ देव लोक धरि नेता ओ कहबैत नहि एकर उत्तर की भऽ जायत नेता एकर उत्तर भऽ जायत अहाँके पथ पर एकर उत्तर हयत लौह एकर उत्तर की भऽ जायत अहाँके नेता ई प्रश्नक उत्तर भऽ गेल आब चलू अपना लोकनि देखब लघुत्तरीय प्रश्न या कि सप्रसंग व्याख्या जे हयत से देखब सबसँ पहिले अछि लघुत्तरीय प्रश्न तऽ कहै छै क्रमवीर लक्ष्य क्रमवीरक लक्ष्य केहन होइ छै लेकिन क्रमवीरक लक्ष्य अचूक होइत छै अगिला प्रश्न छै कि कर्मवीर केहन होइत छथि कहै छै कर्मवीर दृढ़ निश्चय होइत छथि ओ संकटसँ मुँह नहि मोड़ि सकैत अछि विजय प्राप्त करैत छथि जाहिसँ संकट हुनक पथ प्रदर्शनक पथ प्रदर्शक बनि जाइत अछि नहि ताहि दुआरे अहूँ सब कर्मवीर बनू कर्मवीर कहै छै पठित कवितामे नेताके रूप की अछि कहै छै देखियौ पठित कविताके आधार पर नेता वएह छथि जे अपन स्वार्थ त्याग देश समाज आ धर्मक रक्षामे बलिदान भऽ जाइत अछि ओकरे नेता कहल जाइत अछि नहि मुदा अखुनका नेताके परिभाषे अलग अछि चलू देखियौ कहै छै कर्मवीर किनकर कविता अछि कहै छै कर्मवीर दयानाथ पाठक बंधुक रचना अछि एक बात कहै छै कर्मवीर से अहाँ की बुझे छी देखियौ कर्मवीर हमरा बुझने वह छथि जे सतत अपना अपन कर्म में लीन रहे अपन लक्ष्य तक पहुँचैत छथि ओ रस्तामे आयल अपन विघ्न बाधाके अनदेखी कऽ ओहिसँ शिक्षा लैत छथि ओकरे कर्मवीर कहल जाइत अछि कतेक सुन्दर परिभाषा अछि नहि केनो संकट आय केनो संकट आय ओहिसँ शिक्षा लिअ नहि कि ओकरासँ घबराउ ओकरे कर्मवीर कहल जाइत अछि अहे ई नहि पढ़ुआ फेल भऽ जाओ आ फेर ओहिसँ शिक्षा लिअ से वला बात नहि मोनमे कभी भी निगेटिव बात नहि सोचबाक चाही मतलब नकारात्मक बात नहि सोचबाक चाही नहि चलू बिल्कुल प्रश्न कहै छै पठित पाठक भावार्थ लिखू देखियौ की कहै छै प्रस्तुत कवितामे कवि कहै चाहैत छथि जे अपनाके कर्मशील बनेबाक चाही चाहे कोनो प्रकारक विघ्न बाधा रस्ता रोकि ठाढ़ अपन पथसँ विचलित नहि होइत छथि ओ प्रत्येक दाहक दुखसँ अपनाकेँ सोना जक जेना दीपित कऽ लैत छथि ने नेताक सम्बन्धमे कहल गेल अछि जे असली नेता तऽ उएह भऽ सकैत छथि जिनका अपना स्वार्थ नहि होनि जे देश धर्म आ समाजक लेल अनेको प्रकारक कष्ट सहि अपन सर्वस्व न्योछावर कऽ सकय वास्तवमे नेता बनबाक अधिकारी उएह छथि एहि प्रश्नक उत्तर भऽ गेल अहाँ सब जे छै एकरा रोकि कऽ बढ़िआँ सँ लिख लेब चलू आब अगिला प्रश्न देखब अपना लोग अगिला प्रश्न अछि कि पठित पाठक आधार पर कर्मवीरक प्रमुख विशेषता बताओ तऽ कहै छै देखियौ कर्मवीर व्यक्ति सतत कर्मनिष्ठ होइत छथि ओ अपन साहस धैर्य आ परिश्रमसँ हरेक विकट परिस्थितिके अपना अनुकूल बना लैत छथि जहिना सोना आगिमे जरि कऽ लोहामे घनक चोट खा कऽ औजार मुखरित मतलब आओर औजार नहि अछि आओर मुखरित भऽ जाइत अछि तहिना कबीर सेहो दुख विपत्तिसँ आओरो मुखरित होइत छथि ओ अपन पारिस्थितिक अवहेलनाके अपन लक्ष्य पर आरूढ़ रहैत ओकरा प्राप्त करैत छथि नहि इहो प्रश्नके उत्तर भऽ गेल अहाँसभ जे छै एकरो रोकि कऽ बढ़िआँसँ लिख लेब देखिए अगला प्रश्न है पठित पाठ में नेता के लक्षण निरूपित कल गए स्पष्ट करू तो देखिए जखन समाज में अनेक पाप आ नीति के प्रभाव से मानवता विकलांग भ जाए देश आ समाजक सब अंग शिथिल भ जाए तो ओहि जनमानस से प्रेरणा ग्रहण क ओहि त्राण देबाक लेल नेता बने छथि ओ स्वार्थ रहित भऽ अपन सर्वस्व निछावर कऽ दैत छथि महादेव जेना स्वयं विष पीब संसारमे अमृत बाँटैत छथि तऽ वास्तवमे उएह नेता छथि इहो प्रश्नके उत्तर भऽ गेल अहाँसभ एकरो रोकि कऽ लिख लेब चलू आब अछि निम्न पातिक अर्थ स्पष्ट करू देखि की कहै छै घनक चोट से लव धातु से होठ जखन तरवारी रहितौ छोट अनेक युद्ध में दैज शत्रु संहारी एकर अर्थ की हैत किछु लोहा देखै में नीक नहि होइत छै ओकरा जहन घनक चोट दैत तलवार बनाओल जाय तऽ ओ युद्ध भूमि में शत्रु दल के संहार लैत अछि नहि तऽ चलू एहि प्रश्नक उत्तर भऽ गेल एकरो जे छै अहाँ सब बढ़िआँ से लिख लेब आब देखियौ कहै छै निम्न पाती के अर्थ स्पष्ट करू मतलब सौ प्रसंग व्याख्या वाला प्रश्न है सी तो देखियो की की अछि कहै छै कर्म विध से कोटि कोटि संकट भयभीत प्राय रहे दुख पर्वत सब सम्मुख देखते शीघ्र नसाय एकर जे आंसर है उत्तर है व्याख्या है की है देखियो कहै छै प्रस्तुत पाती दीनानाथ पाठक बंधु द्वारा रचित कविता कर्मवीर से लेल गेल अछि एहि पाँतिके माध्यमसँ लेखक कहय चाहैत छथि जे कर्मवीर व्यक्ति भय भयसँ अनेक संकट डरि पड़ा जाइत अछि दुख यदि पर्वतक रूप धारण कऽ सामने आबै अछि तऽ कर्मवीरके देखते नाश भऽ जाइत अछि अर्थात कर्मवीर अपन धैर्य साहस आ परिश्रमिक बल पर ककरो ठाढ़ नहि होबऽ दैत अछि नहि इहो प्रश्न के उत्तर भ गेल आब अपना लोग देखब अंतिम प्रश्न एहि चैप्टर के नहीं की कहे से देखियो कहे कालकूट घट पीवी सुधारस जग में बाइट सकैछ मर्त्यलोक से देवलोक धरि नेता ओ कहबै एकर जे छै अपना लोकनि सौ प्रसंग व्याख्या करब तऽ की अछि देखियौ एकर व्याख्या कहै छै प्रस्तुत पाती दीनानाथ पाठक बंधु द्वारा रचित कविता कलमीर से लेल गेल अछि एहि पाती के माध्यम से कवि कहै चाहैत छथि जे नेता तऽ वास्तवमे उएह अछि जे विषक प्याला स्वयं पीब संसारमे अमृत बाँटि सकै अर्थात जे व्यक्ति समाज आ देहसँ बुराइक नाश क एक स्वस्थ समाजक निर्माण क सके ओहने लोक पृथ्वी सहित स्वर्गक नेता कहबैत अछि